Ase amarieta ngoruka Kenneth Kaunda, omwana oyokorokwa Felista Kaunda na oyo one ochiete ase ense ya Iran, eye ere capital city ya Baghdad. Obeire ogokora goika buna achete akarwara, na kende bono okure. Ekero akuure, omotachie oye omwangire omwana oyio one, otebire ng'a omwana oyo intwe togochia komoreta korwa aria, goika mpaka tomoikire iga nka, ere tari kogera miaka kende. Gaki nare gosaba abarai baria baito twaete chikura chinsa ikomi na ibere chia mambia, gaki batobwate sinche timbwati inchera ende timbwati nonye na egasi ngokora. naende nonya oyomwito tai tobwate ogokora ande oranyare gosapote ere tarenge omobere lakini are gosap gos gosaba abarai bonsi baito ba gusii bambwatesi, erio omwana oria arwe aria, aiche aiga ende tomotindeke buna ekegusii kiomo buna ege eke ekegusii giaito ekegusii kiomogusii kere, mbuya mono. Inche ase amarieta ngorokwa Rachel Kennedy. omwana bw'orike korwa gengo, gaki noonde iga agogeka mariba, abanto baminto korwa seito korwa igaa. Gaki omwana oyo one Perisita kemonto kaunda, iga achiete iga aria ense ya Irak, agachia kwerigeria. Omwana oyo one egento kiamorusete igaa, nabwate omwana orwarete oborwaire bw'enkoro, Gaki igoro yarenge iga ase enkoro, bono ekero achia komorigeria egere gagocha amoire nyagetari aroro gose enguru eye naki yabeire igoro akobetwe esindano ya kera omotienyi. Nachire kogania egere enyore abaisimiigwa bamotang'e, bakamoranche, Omwana oyo ochire okoorire emiaka eye akoorete ingocha arenge chitarikiinyie na riango ika iga iga. Chitari chi'echi inye, omwana oyio agachaka gontebia ng'a nang'eire gocha, origirie mpaka egari gochia komoyia korwa airport. Nyuma egari eyio etaratoka, chitariki ibere agakwana nainche, agantebia, mama, nigwete narosire nkogu stairs gotira gotira, ekero naragera bomudosi ngochia gocha nansire korwa stairs, egoika saa mbiri ya botuko, omwana akanyareka, akairwa ICU akabekerwa oxygen. Gaki, kamoranche, omwana oyio aberire abwo ngobatebiwata nonya na efiti ya omonto ime ere ebanda eye nkobwene are nkobwene are, mpaka omwana okure, omwana atatebeti kende gionsi angocha korora omwana oye, oyio orwarete oborwaire bw'enkoro egere akore ki? Amoire nyabitari. Omwana okure, ngotebiwa omwana okure, timbwati kende gionsi pi, moganyete ache, kanya okure. Gose inki bakorete tinkomanya. Gaki abanto baminto, abesimigwa baminto, twatiire goteema nchera ende, nabo ngoikaransa isiko nche bweka mpaka mambia chiwiki ibere chiarire eye na eya gatato, tindanyora nonye na omwesimigwa onde nonye na oyomo ogocha ase enka eye, are ototo omwana oyo one okuure. Gaki, nkamoranche, Simba arati ki, bagendi abesimigwa baminto, tonya toto, Gaki mpaka nonye nonye nosooro, kai more gaki monkonye abesinigwa bonsi pi bechinchera chionsi, monkonye egere mondetere omwana, egere omwana oyo achiche. Timbwati inchera ende ebateba ng'a omwana oyo iga atacheti iga akomosamba, chibundi yabwate gwetania ng'a atacheti bamosambire gose bamotindeke eki naki barankonye gaki omwana oo nokwo, timbwati inchera ende gaki.

Inche ase amarieta ange ore o Cleophas Obwogi, nonya onde omonyakenyoro ase ekenyoro eke kia Fairy Stars. Nabere obokong'u obonene sana gocha ase ekenyoro na ase efamiri, ase eng'encho. Oyo nomwana bw'ekenyoro ogasirereta riche ense yare, naende koringana nekemira ki'omogusiri terikonyareka, moyo togwancha. Nabo ere buya, naende nabo twechandire sana buna ekenyoro tore nakio tokorenta omwana oria oito gocha iga iga enka yabo, anyare koenigwa koringana nekemira ki'omogusii. Nabo ekoba obororo sana ase oria ribu ribetete, mono buna efamiri nabo rikoba obororo sana ekero ekonyora ng'a Chinchera chiabeire chikobora, enchera omwana obo akorentwa korwa aria, abaenigwe baisaneke nabamweniri, banyare erinde kobuena korwa ase amatanga, bagende nobogima bw'abatambe. Omwana oyo nabwate abana baye, abwo atigete iga agachia korigeria ase engencho egasi Kenya yabeire enkong'u, tari ng'a nobwancha omonto ogende ense ya are iga aria gokora egasi ocha konyora amakweri amonyorere aria na ogotema korigeria abana baye. Igo rende baminto etware koborigia eserekari. abaraai baito buna momoima, gochaakera mpaka omwempi oito na abande bonsi pi, tiga batenene efamiri eye na ekenyoro, ase eng'encho ekenyoro gioka ngekonyara. Twateemire gokora emechango, twachaakera amarabwo, twachia goteemia gochanga chibeso, tonyore na besa echi ntochanga na twachangire, ne chinyinga echitakeire, goika tobwatisigwe, na abanto baria babwate ogwancha okuya, abanto baito baria bare abanto abanene baranyare gotobwatisia abanto bonsi bache amo, tokore omochango ase oboamo, torente omwana oria korwa aria aenigwe, efamiri yaye nere esaneke na abana baye bamanye ng'a mama omwabo naenetigwe naende aka nasire naende akaenigwa ase bakonyara korora tari nabo. Igoo ase e- o- e- ekwende baa ekero tokorire etoto bill, erieta kerori rinde omobere oria omanye korosiwa rinde bakoreta egusii igaa, Nigo ere chibesa chinyinge, one point five million. So konyore one point five million nabo ere egetiro sana goetera ase efamiri, naende nonye na ekenyoronto na gochanga twachangire igo mpaka ntoraika nonya nonya nonye neba nonye na equota ya chibesa echio. Igo chibesa echio nabo chire egetiro mono chiganeti togosaba onde bwensi abanto bonsi na eserekari yonsi tobwaterane oyobwate omoyo omuya tobwaterane erinde tonyare goikerania amatanga ya omwana oyo. Ase amarieta aye nkorokwa Naomi, mora omwenga. Oyo iga noyominto Raheli gose sweet mum noyominto. Igo korwa omwana oyo asirete, ekeene nigo tochandegete aiga, onde tanagocha moichi moigwa onde ato na nonye na endagera egotoka obokong'u, nonye na omonto ogotoika ang'e taiyo, gaki nigo tobwate obokong'u etosinyire ng'a gaki besa twachire gochanga gaki ekenyoro twachire gochanga abanyene nabataka pi. mbabwati kende. Gaki twachire korora ng'a gaki nonya nomoremo na tooni mbogoisana. Gaki otosinyire ng'a nigo tokogenda namagoro tomoyi namagoro gaki abaisimigwa baito twabekerete chikura mambi mambi gaki tokonye tokonye abaisimigwa buna momoima onye onka tokonye tokonye buna simbarati tokonye buna buna richmond. Mana nimbare oyore tokonye gaki twasinyirwe gaki gose namagoro tokomoyeri gaki gaki onsinyire gaki tware omotwe tomorete
ase amarieta gaki nkoroki Josephine Nyaboke amaiso onsi nigo arigereretie abanga mbibo onsi banyare goika enka eyio erio banyare komokonya barente omobere korwa aria buna engencho y'ekegusii ere. tonyare komoenia erio ebirengeri biabo binyare gotimoka. Ikera mbauti kiacha ring'ana eye igakerera ogosemeria abaigwa eriogi erio mbamokonye, kiarure ororo yachire amagoro aye abere.